Шулай ук дәрәҗәсе кешенең арта. Шул һәм башка аятьләрдә Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә гыйлем фазыйләтен безгә күрсәтә, ачыклап бирә. Дөрестән дә, бөтен ислам ул гыйлем. Һәм Исламның рухы, ул гыйлем. Һәм күпме кешедә гыйлем булса, ягъни аның Исламы күбрәк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм ул иң бөек галим. Ул иң беренче безнең өчен һәм иң бөек галим. Шул гыйлемне, ягъни шул исламны ул безгә килеп өйрәтте. Һәм бер хадисендә әйтте, дөрестән дә пәйгамбәрләр алар мирас калдырмадылар. Ягъни пәйгамбәр үлгәч, артыннан мал, Акча калдырмый. Пәйгамбәрләрнең баласымы булса кеме, аның артыннан мирасын, акчасын, әйберен алмый. Ала алмый иде. Дөрестән дә пәйгамбәрләр диде, калдырдылар гыйлем. Һәм кем шул гыйлемне алды? Дөрестән дә бөек өлеш бөек дәрәҗәгә иреште. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзләре. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткәндә саллаллаһу алейхи ва сәлләм дип әйтергә кирәк. Ишеткәннәргә дә һәм әйтүчегә дә. Шулай итеп, Без күрәбез, исламның нинди гыйлемгә урын, урынын бирүен. Нәрсә ул гыйлем? Шул аятьләрдә һәм шул хәдисләрдә, әлбәттә, шәригать гыйлеме турында сүз бара. Әлбәттә, ул Коръән.

Өйрәнде һәм башкаларга өйрәтте. Ул гыйлем. Ул шул ук аятьләргә дә керә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вә сәлләм хадисларны таратырга әмер итте. Әйтте,

Бер сахабадан, аның укучысына, шул укучысыннан, икенче укучысына, шәехтан укучыга, укучыга шулай итеп шул силсилә диеп атала. Ул бүгенге көнгә кадәр килеп җитте. Бөтен гыйлем Коръән булса, Коръәнне кеше өйрәнсә, ул үзе утырып өйрәнсә дә, без аны хафиз диеп санамаячакбыз. Ник? Аның силсиләсе булмаса, аның иҗазы булмаса. Ягъни ул гыйлемне үз шейхыннан, шейхы, укытучысы, үз укытучысыннан алырга тиеш. Ул укытучы Аңа кадәр булган укытучыдан аларга тиеш. Шулай итеп, табигиннарга җитә, шулай итеп, сәхабаларга җитә, шулай итеп, пәйгамбәргә җитә, шулай итеп, Җибрил алейһиссәламгә җитә һәм бөтен гыйлем Аллаһ субхана ва тәгаләгә Җибрилдән җитә.

Җибрил фәрештәдән ан Раббил Изза. Аннан соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә. Шулай итеп Коръән әлеге көнгә кадәр сакланган. Шулай итеп шул силсилә белән. Силсилә дип атала. Хадислар да нәкъ шулай ук пәйгамбәргә пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга хәтле җитә. Галимнарның сүзләре дә нәкъ шулай ук. Без күрәбез, гыйлем ул дөрестән дә ул азый, ул бигрәк тә бөек әйбер. Аны Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әлеге көнгә кадәр саклый. Шул аятьләрдә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә гыйлемнең фазыйләтен күрсәтеп, безгә нәрсә нәрсәгә безне нинди гыйлемне алырга Гыйлемне алырга, гыйлемне алырга. Гыйлем алган кеше үз иманын ныгайта. Әлбәттә, кеше гыйлемен алса, ләкин шул ук вакытта иманына тәэсир, шул гыйлем тәэсир итмәсә, аның гыйлеме дөрес түгел. Шул кеше ахлагы начар булса, аның гыйлеме дөрес түгел. Ягъни, аның гыйлеме аны әйбәт эшләргә, әйбәт гамәлләргә эндәмәсә, этмәсә, ул гыйлеме ул техника гыйлеме кебек. Без, мәсәлән, математиканы беләбез, ләкин бәлки кулланмыйбыз да аны. Ислам дине андый түгел ул. Шуның өчен күп галимнәр әйттеләр, гыйлем ва тәкъва, иң беренче ул тәкъва, тәкъвалык, Аллаһ Тәгаләдән курку. Ягъни алим, гыйлемле кеше, ул иң тәкъвалы кеше булырга тиеш. Ул иң белемле, Ул белә, ничек Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә гыйбадәт кылырга, һәм ул иң тәкъвалы. Галимнең дәрәҗәсе арта, нәрсәчән арта? Мисал китерәм. Мәсәлән, бер кеше бер гамәлне бер ният белән э, кыла. Ул чыга намазга, мәсәлән. Ул чыга намазга, нинди нияте аның намазга чыгарга, әйме? Ләкин э, һәм ул шул намаз өчен Аллаһ Субхану Тааляның каршысында әҗр савап ала. Башка кеше нәкъ шул ук нәкъ шул ук ситуацияда чыга иеннән. Ләкин аның белеме бар. Пәйгамбәр салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Дөрестән дә бер кем, нинди дә булса кеше, юлдан мөселманнарга нинди дә булса киртәне алып ташласа, мәсәлән, Аллаһ субхана ва тәгалә аңа әҗер сәвабын бирә. Аның ниятендә намазга да чыгарга, Юлда менә шундый әйбер очраса, шул әйберне алып ташларга. Берәр фәкыйрь, мескен булса, шуңа булышырга. Кешеләргә сәлам бирер. Бөтен әйберләрне ул җыя үз ниятендә, үз йөрәгендә. Һәм шул әйберләрне ул эшләмәсә дә, нияте өчен Аллаһ Субхана Тәгалә үзенә Сәвабын яза. Шулай, шуның өчен гади кеше чыга намазга, ул намаз өчен сәвап ала. Алим кеше чыга намазга, ул мең сәвап ала. Мең тапкыр күберәк. Нәрсә өчен? Чөнки аның гыйлеме бар иде, шул хадислар турында. Ул аны уйлап йөри, ул аның турында белеп тора. Аның нияте киңрәк. Сәвабы мең тапкыр зуррак булырга мөмкин.

Дини дин, дини гыйлем, шәригать белемеме? Һәм дөньяви белем. Аның масдары бер. Аларның без шуны да аңларга тиешбез. Шәригать белеме һәм дөньяви белем, математика, физика, биология, химия, Башка фәннәр, аларның масдары Аллаһ Субханаһу вә Тәгаләдән, алар да Аллаһ Субханаһу вә Тәгаләдән. Кеше бер нәрсәне дә өйрәнә алмас иде, Аллаһ Субханаһу вә Тәгаләнең рөхсәте булмаса. Дөрестән дә шул молекулар кем аларны яратты? Кем шул кануннарны яратты? Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә. Һәм Ул, вакыты килеп җиткәч, кешеләргә аны ачты, рөхсәт бирде аны өйрәнергә. Бөтен гыйлем Аллаһ Субханаһу вә Тәгаләдә. Һәм шул фәннәрнең фазыйләте дә зур. Без аңларга тиешбез. Шәригать белеме безнең өчен иң мөһим, ләкин аның белән мөһим әйбер бар, дөньяви белем. Мөселманнар Элекке заманда шуны бик әйбәт аңлый иделәр. Шуның өчен фәләкне өйрәнүчеләр, күкләрне, йолдызларны алар ислам дөньясында бигрәк тә зур дәрәҗәгә ирештеләр. Тибне, айлмы тиб, медицина кем мөселманнардан бөтен әйберләр мөселманнарда бар иде нәрсә өчен чөнки ул да гыйлем ул да шул хадисләргә керә ул да гыйлем аның өчен дә кеше сәвап ала өйрәнсә укыса ислам дине ул гыйлем дине исламда гыйлем иң әһәмиятле әйбер гыйлемсез ислам юк Шулай ук гыйлем дә исламсыз ул үлгән ягъни кеше кебек. Рухы булмаган кеше кебек. Шуның өчен без бик әйбәт аңы аңларга тиешбез һәм башкаларга таратырга тиешбез. Иң әһәмиятле әйбер безнең өчен ул гыйлем. Дөньяви һәм дини гыйлем. Аны алырга, аны укытырга, Үзебез дә укырга тиешбез һәм балаларны да укытырга тиешбез. Кемдер шәригатьне өйрәнә, кемдер авиация дигән әйберне өйрәнә. Ләкин кеше беркайчан да надан калырга тиеш түгел. Надан кеше ул Аллаһ субханаһу ва тааляның каршысында дәрәҗәсе аның түбәнрәк була.

Бөтен заманада гыйлем бигрәк тә зур фазыйләттә иде. Хәтта без беләбез шул бар иде бер табиб Әлмәниядән килгән Казанда эшләгән. Исеме Карл Фукс. Белә торгансыздыр аның турында. Ул татарлар турында язды, мусульманнар, Казанда яши торган мусульманнар турында. Ул әйтте, ул гаҗәеп әйбер, әгәр дә сез татарлар янына килсәгез, аларны күрсәгез, күрерсез ки, аларның гыйлемнәре, аларның грамотасы кайбер Ауропада булган халыклардан да зуррак. Ул язган иде 200 ел элек тәкърибан. Ягъни шул ук вакытта ул язган татар кешесе укар уку язаны язуны белмәсә, Аны кешегә санамыйлар. Башка татарлар, ул кеше шундый надан булса, аны кешегә санамый иделәр. Шул шәһәрдә, Казанда ул. Ягъни Ауропада халыкларыннан да, Ауропа халыкларыннан да күберәк таралган иде шул әйбер. Гыйлем дигән. Бөтен мәдрәсәләр, бөтен мәдрәсәләр әлеге әйтмешле частный иде. Бөтен бер мәдрәсә дә дәүләт э, дәүләт малына, дәүләт акчасына ачылмый иде. Байлар гыйлем тарата иде акчалары белән. Гыйлем әһелләре гыйлемен тарата иде, укытып. Кешеләр укыта иде. Кешеләр укый иде. Бөтен халык шундый. Шуны онытырга тиеш түгел без. Ул мисал өчен генә мин китердем. Бөтен гыйлемне өйрәнергә кирәк. Бөтен гыйлемне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бирде һәм без аны онытмаска тиешбез. Гыйлем белән генә дин, милләт, кеше олы дәрәҗәгә ирешә ала. Күпме кеше бай булса да, гыйлеме булмаса да, халгы надан булса да, ул беркайчан да бернинди дәрәҗәгә дә ирешә алмас.